Merħba lura. Fit-taħdita ta' qabel għarafna l-kuntest li fiha saret is-sejħa ta' Abram u llum bix-xieraq naraw attwalment x'kienet din is-sejħa. Joseph, x'tgħidilna fuq dan? Tajjeb, mela, proprju kif għalaqna l-aħħar darba semmejna l-famuż kmand ta' Alla, Lek leqa, itlaq lejk. U minn xiex titlaq lejk? Titlaq lejk u mbagħad titlaq minn dar missierek, minn art twelidek. Tajjeb li naraw ftit hekk x'ħalla Abram, x'kellu jħalli Abram. Semmejna l-comfort zone. Fil-verità, meta tħares lejn lejn Abram ma kellux deċiżjoni faċli quddiemu. Ma ninsewx li Abram, jgħidilna l-awtur stess, Telaq tqil bil-ġid mill-Mesopotamja, minn Ur tal-Kaldin, u jsemmi l-imrieħel, in-nies kollha li kien hemm jaħdmu miegħu, il-mara tiegħu u n-neputi tiegħu. U allura donnu mill-ewwel nindunaw illi filwaqt illi qed jitlaq minn dar missieru għax aħna forsi nisimgħu l-kelma dar missieru u naħsbu li hija sempliċement id-dar fiżika, mentri fil-fatt id-dar tal-Missier fl-Iskrittura tfisser ħafna aktar minn hekk. Biżżejjed ngħidu li inti titlaq minn dar missierek, li tinfatam, qisu donnu qed tmur naqra kontra r-raba' kmandament, weġġaħ 'il missierek u 'l ommok, jiġifieri inti għandu jkollok, fid-dinja Lhudija, attachment mad-dar tal-Missier fis-sens li inti trid tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek, isserħilu li hawnhekk jgħidilna li Terah imbagħad miet. Imma, xi tfisser id-dar tal-Missier? Ifisser dak kollu illi għamlek min int illum. Dak kollu wasslek Issa, ovvjament, forsi tinstema' kontradizzjoni, għaliex jiena min jien illum? Għax kont dak li kont ilbieraħ u kont min kont ilbieraħ. Imma Din l-istedina ta' Alla hija li l-bniedem jinfatam mill-passat tiegħu, jiġifieri li jiena mhux ninsih il-passat tiegħi, li jiena nħares lejh, li jiena nitgħallem minnu, imma li jiena ma nħallix il-passat tiegħi jikkundizzjonani. U din hija tagħlima importanti ħafna għal ġenerazzjonijiet ta' kull żmien, insomma, biex ngħidu hekk, li jiena ma nħallix il-passat tiegħi jikkundizzjonani. U tajjeb li, li naraw li l-fatt li l-awtur jgħidilna li Abram telaq tqil bil-ġid li kellu jfisser li l-attachments, forsi anke attachments li kienu żejda, baqgħu hemm. Għax jekk dan telaq tqil bil-ġid ifisser li ried nimmaġinaw l-entourage il-karavan sħiħ dan Abram ma' martu Sara mal-qaddejja tiegħu kollha man-nagħaġ u l-mogħoż biex jiċċaqlaq minn Ur tal-Kaldin dawk l-eluf ta' kilometri biex imur lejn id-deżert tan-Negev. Dak minn fejn telaq Abram.
Eh, u minn dak li jiddiskutejna sissa rafna il-kontest, eh, minn qed jagħmel u minn qed jirċievi s-sejħa, eh, x'sejħa li wara jħabbram, imma xejn fuq id-destinazzjoni. Id-destinazzjoni allura x'inhi?
Interessanti li l-awtur, kif diġà aċċennajt ftit l-aħħar darba, ma jsemmix id-destinazzjoni, jgħidlu lejn l-art li jiena se nurik. Is, Grazzi. Mela qed tgħidli biex nitlaq minn art twelidi, minn dak li jiena naf, u qed tgħidli biex immur nibda dan il-vjaġġ b'dan il, b'dan il-ġid kollu, bil-familja tiegħi, min jaf kemm ħa jgħajruni miġnun meta ħa ngħidilhom ejjew niċċaqalqu? Li ma kinitx xi ħaġa kbira għax jekk nidħlu naraw il-ħajja nomadika dak iż-żmien, kienet xi ħaġa komuni, imma li inti tal-inqas ma tgħidilniex fejn ħa mmorru. U fil-verità t-test ma jagħtiniex destinazzjoni definittiva fiżika. Iżda id-destinazzjoni interna spiritwali jagħtilna mill-ewwel. Mal-ewwel kelma, anzi mat-tieni biex inkunu preċiżi, għandek l-imperattiv lek, itlaq, u t-tieni kelma, lecha, li tfisser lejk. Itlaq lejk, itlaq lejk innifsek. Mela dan il-vjaġġ fiżiku li ma għandux destinazzjoni fiżika iżda għandu destinazzjoni spiritwali, psikoloġika jekk trid, illi ħa jippermetti lil Abram jiltaqa' miegħu nnifsu. U ejja ngħiduha kif inhi, din kienet stedina ta' Alla l-Imbierek, is-sejħa. Għalkemm tibda bi kmand, ma' kull sejħa, kull stedina tibda bi kmand. Issa jew kellu l-libertà Abram li jgħidlu isma' hi, jien qiegħed komdu hawn, għandi art fertili bħal din ħa nħalliha, mhux ħa nkun daqshekk miġnun, u mbagħad fejn biex jitlaq lejn in-Negef fid-deżert. Eh, ġifieri din kienet stedina, ma tajjeb li ngħidu li l-ħajja ħafna drabi tatina anka journeys Vjaġġi illi jkollna neħduhom bilfors. F'dan il-vjaġġ fiżiku tiegħu Abram kellu jagħmel anke vjaġġi ta' bilfors, meta pereżempju fl-art ta' Kanan waqa' l-ġuħ u Abram ħass il-ħtieġa ġie kostrett mill-ħajja li jinżel lejn l-Eġittu. biex jaħrab mill-ġuħ. Il-ħajja dejjem tagħtina dawn il-vjaġġi li jew nagħżluhom jew ikollna neħduhom bilfors. Nemmen li dawn il-vjaġġi, dawn id-deċiżjonijiet li jkollna nieħdu fil-ħajja, jgħinuna anka biex ilaqqawna magħna nfusna. U Alla jinqeda b'dawn iċ-ċirkostanzi u biċ-ċirkostanzi tal-ħajja biex ilaqqana magħna nfusna kif fil-verità seħħ fil-ħajja ta' Abram. Ara, smajt omelija ta' ta' Father Paul Ketkuti eh, dal-aħħar u laqtitni immens meta jiddeskrivi l-ħajja li we are birds jgħid Father Paul in flight. We are birds in flight. Kemm hija profonda, il-ħajja hija A continuous journey dan il-vjaġġ kontinwu illi ma nistax l-għasfur jekk jieqaf iferfer ġmien ħajh ħa jaqa'. U l-istess aħna, u l-istess Abram ma kienx jaf x'inhi d-destinazzjoni fiżika Allura bħal dak l-għasfur li qed itir jibqa' jtir mingħajr ma jieqaf, mingħajr ma jissetilja. Iżda d-destinazzjoni definittiva kienet li jiltaqa' miegħu nnifsu kif appuntu jistiednu jagħmel Alla sa mill-ewwel żewġ kelmiet illi jtennilu. Biss, tajjeb li ngħidu li we are birds in flight, ma nistgħu ngħidu qatt illi huwa fil-verità wasalna b'mod sħiħ. Tajjeb, tajjeb.
Il-vjaġġ ċertament ma kienx wieħed faċli, kemm it-traġitt fiżiku u anke dak intern. Ħafna mill-artijiet huma fid-deżert. Xi ħaġa li aħna wkoll nesperjenzaw fil-ħajja ta' kuljum. Hemm lok għal shortcuts?
Mistoqsija importanti ħafna din. Ħa nibdew mid-deżert. Id-deżert li l-bniedem iwaħħxu. Jiena kelli l-grazzja li għext fl-Art Imqaddsa għal xi snin u kelli id-delizzju tiegħi kien li from time to time niftehmu l-professuri, aħna l-istudenti u noħorġu nagħmlu excursion fid-deżert ta' ġurnata jew anke jumejn ġieli. U d-deżert tirrealizza kemm verament eh, Iwaħħxek għax ilaqqek mal-limiti tiegħek. Speċjalment il-limiti fiżiċi. Jekk jiena irwejt sieqi, irrid nara x'ħa nagħmel għax tista' tkun life threatening situation. Sempliċement irwejt sieqi. Jekk jiena imbati blażma, pereżempju, jekk jiena mbati b'qalbi, jekk jiena mbati b'ċertu kundizzjonijiet jiena ħanbati u ħanbati triplu fid-deżert. Id-deżert li t-temperatura forti 50 degrees matul il-ġurnata, imbagħad tqum filgħodu kmieni, toħroġ minn ġot-tinda u ssib ir-ramel iqarmeċ taħt saqajk għaliex bin-nida li waqgħet mal-lejl tant kienet waqgħet taħt iż-żero t-temperatura li n-nida friżat u saret ġlata. Ġifieri l-estremi, id-deżert huwa l-post tal-estremi u kien dejjem iwaħħax lill-bniedem u b'mod speċjali lill-poplu lill-poplu Lhudi. U interessanti li f'dan il-post ta' waħx, l-salmista jiddeskrivih bħala deżert waħxi u bla nies. Alla jagħżlu bħala id-dating place għall-poplu Lhudi. Interessanti, il-profeta Ħożeja jgħidilna, Jiena noħroġ lill-poplu ta' Iżrael fid-deżert u hemmhekk inkellem lill-qalba. Qed jirrepreżenta lill-poplu bħala tfajla u Alla li jagħżel id-deżert bħala dating place biex hemmhekk jinnamra mal-poplu tiegħu. Di tinstema' llum tinstema' kerha għax tgħid tisma' li ġuvni joħroġ tfajla fid-deżert, f'post imwarrab, tgħid dan m'għandux intenzjonijiet tajbin żgur. U dik hija l-ħajja tagħna. Alla joħroġna mill-comfort zones fid-deżerti tal-ħajja tagħna biex hemmhekk ikellem il-qalb tagħna. Interessanti, pereżempju, li l-kelma kelma bl-Ebrajk hija davar. Dabar. Il-verb titkellem huwa dabar. Il-partiċipju tal-kelma, jekk neħduh bħala midbar, hija nom li jfisser deżert. Aħna bil-Malti għandna xi ħaġa simili, meta it-tir, il-verb huwa tar, u noħorġu n-nom minnu għall-airport, mitjar. Bil-Lhudi hekk qiegħda, il-verb titkellem dabar, huwa tkellem dabar, mbagħad għandna il-kelma midbar. Il-mitkellem. Id-deżert huwa il-mitkellem, il-post fejn Alla jitkellem. Jien x'ħan għamil fid-deżert tal-ħajja tiegħi? Ħan fittex shortcut? Interessanti li malli Abram ifittex ix-shortcuts jipperikola il-wedit kollha illi Alla jagħmillu fil-ħajja tiegħu. Semmejt diġà il-fatt li f'Kangħan waqa' l-ġuħ. Abraham fid-deżert tan-Negev, iktar fis-South, jisma' b'dan il-ġuħ u jiddeċiedi li jaħrab lejn l-Eġittu. Ħassu forced, mingħajr ma jikkonsulta ma' Alla l-Imbierek. Jagħmel ta' rasu jieħu shortcut. Let me X'jiġri però? Kif appena jixref lejn il-borders tal-Eġittu, jirrealizza li l-mara tiegħu hija mara sabiħa ħafna fil-għajn u li probabbilment l-Eġizzjani ħa jfittxu li joqtlu lilu biex jisirqulu lill-mara tiegħu. Allura x'id idur fuq martu jgħidilha Sa, Sa, Sarai. Għax kien għadu ma bidilix isma. Għid li inti uħti, mhux il-mara tiegħi. U rriskja li jitlef il-mara tiegħu, l-imħabba ta' ħajtu, u rriskja wkoll illi ma l-ulied li Alla wedu l-iben tal-weda ma jkunx jista' jitwieled għax jitlef il-mara, u li kieku ma ntervjeniex Alla, l-Imbierek, il-mara tiegħu kien jitlifha. U l-istess iktar tard, meta dan l-Imbierek Iben baqa' ma ġiex, Sara tiddeċiedi li tieħu xortcut hi wkoll. Ara, orqod mal-qaddejja tiegħi, Ħagar, għax dik hija tiegħi, u l-ulied li jkollok minnha jkunu tiegħi mhux tagħha. Diġà għandna surrogacy hawn. xi ħaġa li kienet tiġri dak iż-żmien, li kellha riperkussjonijiet kbar. Il-mibeda li kien hemm jew din ir-rivalità hija ma nsejħulix mibeda bejn dawn l-aħwa Iżakk u Ixmael, illi mbagħad tittrasforma f'mibeda bejn żewġ popli. Eventwalment. Ġifieri shortcuts diżastri jagħmlu. Ekku.
E, b'mod tanġibbli allura, kif nistgħu nirrelataw ma' din is-sejħa aħna llum? Ara, kif għedna, id-deżert iwerwirna. U jiena naħseb deżert komuni llum il-ġurnata li jwerwirna huwa l-istorbju li jtarrax ta' skiet. Pereżempju nkun fit-traffiku jien, inħoss il-bżonn li ngħolli r-radio, għaliex għax is-skiet jiskomodani, is-skiet li jlaqqagħni miegħi nnifsi, U hemm ħafna deżerti oħrajn fil-ħajja tagħna. Jiena semmejt biss eżempju forsi xi ftit jew is banali, imma indikattiv ukoll. E, fid-deżerti tal-ħajja tagħna, l-isfida hija li jiena nirbaħ il-biża', li jiena niltaqa' miegħi nnifsi u li hemmhekk niskopri forsi dak li ma jogħġobnix. Dak li jiena narah ikrah fija, fil-karattru tiegħi, fil-persuna tiegħi, dak li lili jdejjaqni, dak li jiena nħoss li jwaqqagħli wiċċi l-art meta niltaqa' mal-oħrajn. Xejn li lili kapaċi tkissirni u titfagħni fi straight jacket. Fid-deżerti, nuża l-plural, tal-ħajja, Alla li mbierek irid ikellem lil qalbi permezz ta' dawn l-affarijiet. Allura r-riflessjoni tiġi hawn. Jiena ħa nkun kapaċi niltaqa' ma' dawn l-aspetti fil-ħajja tiegħi u jiena forsi nitħabbeb magħhom kif qed jistedinni nagħmel Alla li nbierek? U għax jiena nkun kapaċi nitħabbeb magħhom imbagħad inkun kapaċi nikber u naċċetta lili nnifsi aktar kif jien? Hija mistoqsija profonda ħafna. U tajjeb illi nirriflettu ftit fuq dawn l-aspetti għaliex nemmen li minn hemm nibdew. Minn dak id-deżert illi Alla jkellimni, dak id-deżert li jiena nipprova naħarbu, allura x-shortcuts, u x'inhuma x-shortcuts? Li jiena nixgħel ir-radio, Jiena ma nfittixx is-skiet, li forsi naħrab mill-problemi jew minn trawmi fil-passat jew minn insecurities billi ngħerreq lili nnifsi fix-xogħol. Allura x-xogħol li huwa xi ħaġa tajba li jsir xi ħaġa li jsir ħarba għalija. Escapism, eżatt. Liem huma dawk l-aspetti fil-ħajja tiegħi li huma deżert fil-ħajja tiegħi u li jista' jkun li hija l-istedina t'Alla biex jinnamra miegħi? Għanna daqxej ta' homework x'nagħmlu. Ekku.
Eh, nistidnek biex tigwidana ftit talba biex nagħlqu din it-taħdita. Tajjeb.
Mulej Missir Qaddis, jekk rajna ftit il-preżenza tad-deżert jew id-deżerti fil-ħajja tagħna, id-deżert li taf toffrilna l-ħajja, id-deżert li taf toffrilna inti għax tħobbna u għax tixtieq tlaqqana ma' nfusna Għax tixtieqna nsiru nafu aktar min aħna. Għax tixtieqna fuq kollox illi f'dan il-vjaġġ li fih inti tinnamra magħna, insiru nafu iktar min inti, l-Alla tal-ħniena, l-Alla li tħobb. Nitolbuk il-grazzja, Mulej, illi ma nibżgħux naffaċċjaw id-deżert. Nitolbuk il-grazzja li, fuq kollox fid-deżert, meta niltaqgħu mal-aspetti li huma inqas sbieħ fina, li forsi jiċċelenġjawna, li forsi m'aħniex kuntenti bihom, li forsi jdejquna, li nibżgħu minnhom, tgħinna nixħtu dik il-ħarsa ta' mħabba li inti xħedt fuq Pietru. F'dak il-mument l-iktar vulnerabbli, f'dak il-mument li kien propju għadu kif ċaħdek. Katina din il-grazzja li nħarsu b'ħarsa ta' mħabba bil-ħarsa tiegħek ta' mħabba lejna nfusna. Ħalli nitħabbu ma' dan l-aspett li forsi intuh bis-sieq fil-ħajja tagħna. Dak l-aspett li jgħinna nikbru u li fih għax nagħrfu d-djufija nagħrfu l-ħtieġa tiegħek u s-sabiħ li inti taġixxi fil-ħajja tagħna kif inti aġixxejt ma' dak li kien dgħajjef fl-Appostlu Missierna San Pawl. U la qegħdin naraw Abram hekk ma dak id-dgħajjef li inti ħdimt u tant wasalt għal wassalt għal frott fil-ħajja tiegħu f'Abram.